black granite iri muno and tine makambani matatu ari kumaina eh, machinese companies uh, tine matambudziko akawanda tiri kusangana nawo ari katarisana nenyaya dzemining idzodzo chekutanga tanga ndechekuti vakauya kuzoita eia document ravo but eia document iro rapera kuitwa zvatakawirirana mueia document hapana kana chimwe chinge chakabuda kuti chiitwe. Vakatura minda yewani yavakaisa marabhosi, nanhasi minda iyoyo ine marabhosi. Vanhu vavo vari kutosvipika toorima pai havasisa pokurima, vari kutora zvakare marabhosi avo vachiisa murivha inonzi Rungira River yataishandisa kuti vanhu vaite magadheni yatichaishandisa zvakare kuti vanhu vawane mvura yekuwacha eh, nokuita zvakasiyana siyana mombe dziri kunwa yakavharwa rwizi iyoyo nemarabhozi semadzimai emunharaunda mamutoko taiita zvekurima madomasi asi nekuburikidzwa kwedombo redu remuno mamutoko hatichakwanise kurima madomasi edu kokuridzwa nenyaya yemamaini nekuti pawanenge wachimaina zvawanenge wachidhura zvezve zviri kubva zvazokanganisa mvura yedu mvura yedu haichabude yakawanda yakubuda shoma matichakwanise kuenda kumbare kunotengesa mapuno edu nepamusaka pemamining mawana wedu taitowadzidzisa nemadomasi atairima asi hatichakwanise kuita izvozvo vakacheresa makuwa about four families dzakabviswa makuwa e, makuwa yayo wakati wari kuzvawaka sunes wangopedza kubvisa e, makuwa yayo asati awakwa so mafamilies wacho wari kutotambudzika pachiwanhu munoziva makuwa akanga acherwa e, zvino zvazvinoafekta pachiwanhu chedu tine hama dzedu dziri kushanda kumachina machina pamukoro wari kupa vashandi mari isingakwani chinhu wari kurova vashandi wari kushungurudza vashandi ndakashanda pashuwawing for two years mashandiro ataiita tashanda tichiti pamwe waipuwa safety waipuwa gambutsi rapfekwa nemuchina ratobooka ndoro waipuwa wanzi pfeka waiwe uende uenda si wonomaina munyigiro mumatombo apa unenge uchishandira mumvura ukati wekisuti handichisina mawekisuti wongopuwa mawekisuti asiwa nemachina wanzi o oh, pfeka iwaya kana munhu vamwe waishandira mamwe madepartmendi waingoti wakakanganisana waitonza kuti munhu arohwa nemuchina wozosimba kutodzorera ukaona muri padhuze moti mhanya kunobata kuti aiwa haikona kudaro haikona kudaro ukarwara ukavati ndikurwara hapana chaunoconcentratwa unongonzi enda chete kumba hauendesi kuchipatara vana vedu nevarume vedu mumachinese companies imomomo vari kushanda six to six vachishanda maten dollars zvekuti zvinhu zvizhinji zvatokonza mhirizhonga mudzimba umu nekuti mwana anogona kubva kubasa ane mudzimai mumba kana tisababa murume wanga abva kubasa ane ndiripo ine tsamai vanogangoti everyday ndakaneta saka mumba umu hamusina kumira zvakanaka sababa namai baba vangu zvazvingorara umai vachingozvirarirawo koita zvemadhamu mavari kubvisa matumbu mai musara mane zvimativi zvimadhamu zvezvezvezvi munosimbisa matoilets kana muri kuchirimo musina mvura kana kwana nayo dai zvisoka makazara mvura vana vakuti vafuti mupi zvakuve neeffect kuutano hwevana vedu vanhu vanomaina matombo ava kana vari kuuya eh, vanouya wachitiita isisu vane mapowers ari pasi pasi chikonzero chekuti kwawanobva wanobva wapiwa masimba akakwana kudhara ekuti isisu hatina kana chekutaura hatikwanisi kuzowatonga nechikonzero chekuti e, masimba awo evanhu iwo hatizive kuti anobva kupi wari kuda kutora munda wenyu wese nodzimba dzenyu dzese ukudzibvisa pano kuti wakutamisei harisi kusvika kuno zvatiri kuziva asi wada kukutamisai kuti wakubvisei pano munozvionawo sei soko aiwa ndizera randiri rino ndichatama ndichiende dini eh, zviri kutotinetsawo isisi kuti hapana kwamuchaenda enda hapana anozokuwakirai imba iwo hawazokwanise kukuitirai zvomunenge mareva kana dai vakwanisa kundiitira anondichengeta ndiyanike kwanenda tsetsiwa hapachisina achakuchengetai ndakatorerwa munda wangu wekutanga ndisati ndaane ruzivo ndavakuda kunditorera wechitu ndaandaane ruzivo kuburikidza kwokuti ndaandaa kuitawo maworkshop newezera woyo wezera wakandidzidzisa mutemo nekodzero kodzero dzangu kubva ipapo ndandaa kuziva kuti ndinokodzero dzangu pamunda wangu kubva ipapo nanhasi hawasati wawana kuzobva wanditorera munda wangu kuburitsa kuti ndane ruzivo newezera wakanga uyezve vakuuya vachichera makomba avo saka ava wezimbabwe human rights avo ndovakazotipa ruzivo kuti zvawari kuita izvi hazvitenderwi waingosiya makomba akashama makawira mwana akafira umomo mwana iyeyo zvinhu zvatanga tisina ruzivo nazvo saka wezimbabwe human rights commissioner pawakaya nozera vakationesa kuti mune kodzero dzenyu sezvizvarwa zvemuno munokwa munoendawo kunoripota nyaya dzakadai pane mombowo dzaiwira mumakomba dzichingofa isu tanga tisina ruzivo chirongwa chatiri kuita nezela zimbabwe environmental law association cheFGG chakatibatsira zvikuru. Takadzidza zvikuru pamusoro pema human rights issues anosanganisira maeconomic rights, macultural rights nezvimwe zvakasiyana siyana. Kukura kwese kwandakaita ndaikura ndichiziva kuti ndisingazive kuti dombo rakakosherei asi sandakazoziva ndadzidzisiswa kuburikidza newezela takatrainwa zvemawomen forum Tava kuma women forum takatrainwa kunzi kana muri semudzimai unofanira kuchengeta musha wako zvakanaka uchiitawo maproject aunoita. Ini ndiri kuti e, matambudziko akadai aya tine wanasahwira wedu wezela wari kutibatsira e, nekutitaridzawo makwara ekuti dzimwe dzenguva mukafamba so muchifamba so zvimweni zvenguva zvinhu zvenyu zvinoku- zvinoita I'm a trained community monitor ndakatrainwa nezela through FGG project Eh, takadzidziswa kuti tinokwanisa kuengeja sei nemakwarizi nekuti kwanisa kuchengetedza sei eh, zviwanikwa zvedu Vaakazotibatanidza neveZimbabwe Human Rights Commission vakauya kuward kwedu vakatidzidzisa nenyaya yemahuman rights. Ndipo patakazozivawo kuti kune dzimwe mhosva dzanga dzichiparwa nekumbunyikidzwa kwatanga tiri kuitwa asi tisingazvizivi. Takazounganidza vanhu vakapa zvichemo zvavo tavadzidzisa kuti izvi izvi hazvifanirwe kunge zvichiitwa saka takazopa takakombaina tikapa vehuman rights commission vakazoitawo mainvestigations avo vakadzoka neripoti ravo rekuti vanga vazvifambisa sei asi mumashure takazoona veema ve vakuuya vakatouya vakatarisana neni vachiti first respondent nenhau yemablogs aikandwa murwizi nekwari yainzi Ilford Services. Zela iri kutibatsira zvikuru muno umu e, neprogramu yavo yakauya vakauya yakaita capacity building vakadzidzisa vanhu vedu kuziva marights avo. Kazhinji kacho vashandi tine makore tichingosaina macontracts three months hapana kana mushandi ari kutorwa kuita mupermanent tiri kudzvanyirirwa saka nokuuya kwakaita zera tiri kuzama kutseketudzana nevarungu vekumakwari asi pari zvino zvimwe zvaakutigadzirisikeyi iko zvine zvipakuzotaura navo kwatakaitawo mainawo vakativakirawo makiriniki mabhuroko waakunzwisisawo makomba aye vaakufuchira pai pai pawairasira zvimarabho zvavo zviye zvevane nzvimbo yavakurasira minda yedu isisu yataitorerwa iye tichirima yachengetedzeka taakuona kokuenda pangazowirira ronzi pagadzirwe road inodimburira nepakwari ichienda kucommunity veema vakabva vatsimbisawo kuti iwo vachamaneja kuona kuti road yacho yagadzirwa saka pari zvino road yacho iri kutanga kugadzirwa kuti sofa pane clinic iri kuvakwa pagorori totarisira kuti maybe gore rinouya inogona kupera nedzimba dzemanezi dzakuvakwa ipapo asi for 15 years zvakanga zvichitora kunetsa kana washandi waenda kushati down pawanodzoka january wakawanda wari kupererwa nemabasa asi apedza gore rese achiita sei achishanda saka ipapo tinoda kuti timirirwewo zvekare nemaorganization aana zera vachitibetserawo kuti vashandi vachengetedzeke mumabasa. Ndinodaira kuti project iyi ikaramba ichienda mberi vanhu vachaziwa zvakanyanya because taikumbira kuti dai baitwa maramba achiitwa dzidziso maworkshops akawanda achiitwa zvinoita kuti vanhu vese vave capacitated vazive mutemo. takabviswa kukachiyadzwa tiri mabato akawanda kumbada marange resources dmc jinani Takangozobatana kahwani kwaufuma trust iyi. Zviri mairange nezvetaya takapurumiswa nehurumende. Tichapuwa compensation. Tichapuwa matitle deeds. Tikati zvese zvetakapurumiswa iye zvinezvi hapana kana hwani. Kwata ane 10 years tiri muno. Setup yave kuno kuAdha hatina masabhuku, hatina ishe watinonatsoziva zvinova zvapa dambudziko kuti zvitsika dzedu dzechishona dzarasika. Tiri kubocha uku madzimai tairuka mabhasikiti, tainonga mauyu techitengesa, techinonga nyii techidini, techirima miriwo dzedu techitengesa. Saka tazotamiswa kuuya kuno kuproblem yaka takasangana nayo semadzimai. hakuna chatingati mauya acho hakutorina mabhasikiti aemirari acho hakuna saka dambudziko rataanaro muno idambudziko rokuti tochengeta sei mhuri yes we are going for three months no mvura tine zvakare dambudziko redzimba dzatakavakirwa kuno kuadra tranzau dzimba idzi hadzina kunatsowakwa zvakanaka zvekuti dzimwe dzacho dziri kutsemuka dzimwe dzacho marata ari kutorwa zvekuti mukugara chaimo unototya kuti ichatodonha so nekubudikidza neruzivo rwatakapiwa nezela nection aid wekukwanisa kuextracta data kuona kuti zvii zviri kuitika takakwanisa kudonongodza kuti dzimba idzi dzakawakwa one fix and supply base dzine value ye55000 nemakambani aiwaka dzimba so against that figure Yei yakavakwa ndiyo dzimba nedzimba dziri kukreka hazvisi kupindirana zvekuti tinofanira kutotora chimwe chidanho sevagari vemuadha kuti tipuhwe sevhisi padzimba yakanaka saka zela toda kuitenda nokuti yakatipa kuti tizive kodzero dzedu isusu takaa tisikatozivi kuti chinozi women forum chii turiu zera yatidaidzawo kumameetings anonga achitiitisa neaction aid takasvika ikoko tozwa vamwe vachitaura kuti isusu forum yedu ana kubatana ana chinyi chinyi totobvunza kuti chinyi chemuri mbotaura chinozi forum tikaza ibato remadzimai vanonga vachishandira pamwe vachiita zvemikando vachiita mapurojekti akasiyana siyana tikati isusu totoda kuti tiende kodini tiende koitawo tichibatsirwa nezela takakwanisa kuendesa local government neminister of minds kumatare edzimhosva kuti vakwanise kutipawo compensation sevagari vekwaigara kwachiyadzwa uyezve nekuti vakwanise kutipa compensation sekutaura kwezvakanga zvakaitwa so maissues acho ari kumatare contempt yakabuda tichinzi tofanira kupiwa mari dzedu takanga tisingazivi asi zela yakatidzidzise ushingi takakwanisa kuti tisvike kumaofisi epamusoro Nepamusana pezela yakatidzidzisa takatokwanisa kutopuwa zvitanga tichida zvakatobuda dzimba dzatakanga tichida dzakabuda through zela yakatidzidzisa ndiri human rights defender E, basa redu nderekudefenda macommunities ari kuaffectwa nediamond ne kune maissues akawanda zvakare ndiri paralegal takatrainwa nezimbabwe environmental law association kuti tikwanise kubatsiridza macommunities atakagara nawo ari kukanganiswa nenyaya yekucherwa kuita diamond munomu mumarange muchiyadzo munomu mune maissues anotyisa Kutanga diamond richiwanika pakaita maissues ekuti vanhu vairohwa, vanhu vachirumiswa nembwa, macompanies acho akawanda, eh, vanhu vachitamiswa ende tikasimudza izwi rakakura pamusoro pazvo mushure pokunge taita capacitated nemaorganizations atinoshanda navo ana zela ivava Ndogara hangu Chipinge kudhuze noChipinge kudhuze noMozambique ndowandogara asi kuti ndanga ndiri pakutongotsvagawo ndobva ndapinda mukati handina kuzotopinda hangu ndakutobuda ndobva ndaona nemagadi six siobva atonditimira handina kutotiza obva angotenga nembwa obva atonditimira obva atosiya imbwa imbwa yabva yandiruma apa neapa futi neapa pamusana ndobva atondiisa cheni obva ati achikumura bhurugwa nebhutsa ndobva tanga tingori two ndobva ndatodi tatorohwa paya paya magaro apo inge atondumisa nembwa apo inge akandisunga futi paakandibata anondindisa kumapurisa zvose anotongondibata obva tongondibata anondindisa kumapurisa apart from that kuno kune masecurity checkpoints handikwanisi inini ndinogare panapa kuti ndipinde panapa ndine ndichida eh, motor vehicle permit yekuti ndiuye panapa kana ndisitorina vanokwanisa kutondirambidza uyezve chetinoonazve ndechekuti vana vedu ruzhinji havaoni mabasa mabasa aya anotoonekwa nevanhu vekunze E, ndinoda kupawo kutenda kukuru kune Zimbabwe Environmental Law Association ZELA e, neAction Aid nekutibatsiridza pacapacity building vakakwanisa kuti capacitator kusvikira pakuti taakukwanisa ku, kuengager mastakeholders ane chekuita nenyaya dzina andiri kutaura idzi so zera iri kutijekesera kugara kwedu nekugara kwekambani to iri kuda kuedze kutibatanidza nekuitirane zvakanaka isusu tisachengete magweja ivo vasatirumisa nembwa tiri kuda futi more training support as well kuitire kuti vanhu vedu e, tiite reach out vanhu vakasiyana siyana vanhu vakawanda kana vanhu vawanda ruzivo rwukawanda muchaona kuti maintervention strategies anenge awandawo zvinotibatsiridza isu semacommunities isu tiri kuapila kugovernment kuti ngaise malaws and regulation anofosere ano mamining companies kuti varespecte mamining ma related laws sezvinotaurwe paun eh, un eh, guiding principle on business and human rights

Recently, a child was drowned, a 12 year old guy, trying to do fishing on the open gullies left by the mining companies. Inini ndakazwa kufara ndisisi Nyaradzo Mutonhori nasisi Veronica Zano vezela vakandidzidzisa ushingi nokuti kwedu isusu kwaisvike masoja kwaisvike masoja masoja aya airove vana mashopu tese taipere kurohwa tichitiza saka isusu taitoti hando basa rawo masoja rekungorova vanhu asi paakazouya akatidzidzisa takaa nenguva yekushinga imwe kwakutaura nawo vana havana kuzorohwa kusvikira nanhasi hakuna nedambudziko rekurohwa ngekuti akaona kuti taane ushingi hwetanga tapuwa ngezela Ndakamirirawo mayouth. Tinotenda maprograms ese akauya nekuti akakwanisa kuti educate to the extent yekuti takazivawo mahuman rights takukwanisa kuzviprotecta zvekuti takanga tisika includwi mumadecision makings asi right now because takaeducatwa tava kuziva kodzero yedu ndiri umwe wemunhu akaurairwa mumbe machaina anga ainjini ndakadaidzwa yatsikwa mombe yangu ndikazi mombe yatsikwa saka woda kuti kupei ndikati ndoda 600 zvikazi aiwa ita kuti tikupe 300 utore mombe yako yakafa ndikati inini handikwanisi kunditore chi mombe imi torai mombe ndoda 600 zvikazi kwete second day ndakadaidzirwa muchaina wakabva kuheadquarter ku kwamutare tikataura kubvira kuma 10 ndambesa ikasvika 8 ndiri muoffice dhimara vakazondipa 600 yangu yandaida saka ndinotenda ngezera zvaakandifundisa kuti ndizive kodzero dzangu kudai ndikanga ndisingazofundiswa ngezera ndaida ndakabvume zvavakataura kuti okupa 300 I started knowing Zela year 2011.

to make a follow up to the diamond base and i went there and i engaged with the top officials there and they were able to release those children ngavarambe vachingotisapotawo nemaworkshops avanongoramba vachiita so that everybody anokwanisa kunge achieducatwa through maworkshops iwawo Uh, we've been implementing the project Fair, Green and Global, FGG, uh, with our partner Zimbabwe Environmental Lawyers Association in Zimbabwe, ZELA.